Langnak te hi hmasa bik ah vun langter ka duhmi si. CDF mara cu CJDC member si bantukin NUG policy le CNA, CNF, Chinland Council ti ko si lo. Ikai Chinland ha ape tlaimi phu vialte he hmungkha tein policy atangtimi phu kan si be. Pau deuh thlen ah kan i tel. CDM tuak zong kha kan dirpimi si ve. A zei paoh mianghlai deuhnak ka deuhnak ah cun zakhat chungah zakhat cu kan i dirhmun CDF dirhmun si. E kaka cu kanmah CDF mara dirhmun le policy ka cu tam tuk chim a hau len lai lo. Miphun dang vialte an dirhmun le an sining kha academy si caah tampi siam hau lai lo. MDF policy tu hi vun langh te ka duhmi si. A hmasa ahcun CDF ah han mara pawl kha hmun kha ten kan rak dir ko nain hruaitu cheukhat pawl nih anmah caah covo ya thu kha an hmu kho lo tikah Tennis stadium Mara chungah i ṭheknak hmunhma tiang kha kan rak phanmi a si. I CDF Mara in zeitindah aa ṭhen kan ti ahcun MDF ti le khan min kha an vun sak tikah CDF Mara ti cu Chinland Defence Force Mara ti ka si i Chinland Defence Force timi cu Chin ram chungah miphun dang dothlennak a tuahmi hriamtlai phu vialte kha CDF min ahcun kan i hrawm dihmi a si. Cuka ahcun zeiphun dah si timi cu CDF Mara, zeiphun dah si Lautu Chin si, Tuanzan Chin si, Falam Chin si, Hakha Chin si ti bantuk khan Chin ahcun kan i hrawm rih ko nain kan miphun te kha dongnak khan tial cio ka si. Kannih cu CDF Mara kha ṭha tein hoi le dang bantuk hin min te cu kan i vun sak ve nain aa si kho ti lo. Kannih cu Chin zong kan si lo, Mara miphun kan si. Mara miphun cu Chin ram ah hin miphun ngan bantukin kan um ve. Missionary zong kan ngei an ti. Missionary cu Mara mi lawng kha ngei bantukin kan rak lial sual i CDF-Mara min kha hrawk in MDF Maraland Defense Force timi Marane Kakwe Taphui ti khan min kha an vun sak tikah Chin timi min cu an thlir cang kani cu Chin kan si lo ti lei khan policy khan rak chuapi cang e ngakchia mino di pawl nih cun a hi pe miphun dawtnak lungthin cu siu timi le tu kha an vun ruah sual hi Chin timi kha an thlawn i Mara timi kha an vun thlak tikah cun kannih cu Chin kan sinak kha a lang ti lo. Mara cu Mara lawng miphun ummi ti bantukin ruahnak khan rak ngei i cuka ahcun Asun Yao Seidah timi Lumyu i Asun Yao timi kha mah luk ah khin a rak lut dih cang i cheukhat Mara vialte cu hi pe miphun dawtnak lungthin si cu timi kha an rak rawl cio i MDF kha a mhamhan mi si mah hi miphun dawtnak si ti khin rak kan cio ve. A taktak kan ti ahcun Mara zong cu Chin Mara chungah Chin ram ah ummi Mara a si. Chin ram ah ummi Falam a si. Chin ram ah ummi Hakha a si. Chin ram ah ummi Zophe zong a si. Chin ram miphun vialte CJDC member vialte hi Chin ram chungah ummi miphun dangdang pawl kan si. i mah cu thikchuk kha caah cun an thei ko hna ko nain the leu an i cang i chin timi kha an hlawng i mara ti kan vun thlak tikah cun kan ram chungah buainak kha tam tam deuh khin a vun chuak cukho cun anmah CDF MDF nih a policy a rak dihpi hmasami cu Mara ram chungah meithal kan puak lai lo. Lai kan nawng lai lo. Miang lai kan deu lai lo. CDM tuah a hau lo. CDM a tuah ciami vialte nan rian ah lut ṭhan ding timi policy kha an rak chuapi. Cu tikah cun sifak diomi, harsa diomi vialte cun ah cu pe thil ṭha si cu zeihmanh ei ding kan ngei ṭung lo, kan lut ṭhan lai timi thil kha an rian ah an lut ṭhan. Cun Mara ram ah meithal kan puak lai lo, lai kan nawng lai lo, miang hlai kan deu lai lo. Revolution dothlenak a dih tikah miang hlai sinah tu hi kan duhmi myone ma si lai, township ma si lai, district khayai ma si lai kan hal te lai. Mara cu kan van ṭha. Khatale ah

Datang cu lian sinah um taktak zong a hau lem lo. A karla kan um lai i a teimi hu ah khan kan i fon ko lai ta timi lungthin ngeimi zong tampi an rak um ve. I cu bantukin lungthin vaivuan in a karla kan mipi ka tampi an kal i A hmasa ahcun miyaunghlai minung cu zeitikhmanh kan tei kho lai lo ti kan ruahnak kha an rak ngei. Nain thonghni le kum hleili thongni le kum le thonghni le kum le kum kul le kum li November thla kul le li ah khan CNA ṭhihruainak in Tapong Su nih lailenpi ralkap sakhan cu kan vun lak tikah zeitiawk a ṭha ti lo. Miao hlai cu zeiti man kan tei kho lai lo. Amah uknak ta kan um peng ko lai. Kan duhmi tu hi anmah sinah kan hal lai timi ruahchan ah an rak lak temi kha pimpalo si dih. Zeihman si ti lo. Cu tikah cun aa zeiti awk ṭha ti lo. Miao hlai cu kanmah a kan bawmtu ding kanmah bochan ding a si nain atu cu zeiti awk a ṭha ti lo timi kha ruahnak an ngei ngei. I cuka ah cun zeidah piahtana a si bikmi cu a pehtlai lo nain CJDC lio ah khan MDF le CDF timi kha phu nih khan ahodah CJDC nih aa pawmmi phu si lai timi kha kan i cuh ve. a phi a rak suar rih lo. Ka anmah nih a kanmah MDF pe mara miphun aiawn dirmi kan si cu kanmah hi CCD sinah kan pom lai an ti. Kanmah CDF nih a nanmah cun pom lai lo nanmah cu miong hla do lomi nan si khi ma an pom lai lo kan ti. Anmah nih cun eh zeiman se lo zote Kini CDF MDF hi CCDC member kan si te lai an ti keimah nih kanmah nih kan ti ve i kan vun cu ciammam i a hnu ah a phi rak chuah tikah cun CDF hi NUG policy he aa kaimi dothlenak pau dothlenak a tuami si caah mah hi kan pawm an rak ti tikah cun MDF cu a tlau kho cang zeituk a ṭha ti lo lungpang ramtang ah a dirmi dirhmun an si tikah Mah bantukin thil an tummi vialte hi mipi ca zong an ruat ti lo, policy a ṭha maw ṭha lo ti zong an zoh ti lo. Anmah dirhmun hmuhnak, anmah rawl einak ca lawng kha khuan ṭuat cang i mipi kha ṭhihphai in meithal he hriamnam he kan ṭhihphainak an tuah tikah cun zeihmanh mipi nih an hua ngam ti lo. Mah ruang khan nihin tiang ah hin kannih cu mipi he hmunkhat in ummi pau duh thlennak ah zakhat ah zakhat a dirmi kan si kan sinak kha mipi nih nan kan thei bantukin kannih cu mah ti tiang cun hin kan kalnak si. MDF cu a policy hrimhrim kha pau duh thlennak tel hau lo, miang hlan dah hau lo CDM zong tuah hau lo kan ram chungah meithal puak a hau lo ti bantuk te hna kha an rak di pe te kan mipi cheukhat nih cun a tha an ti nain mifim deu mi pawl nih cun cucu rak kawlram chung miphun vialte an tuah sermiak i tel bel cu kho lo te an ti ko nain amma nih hriamnam he ṭhihphainak an tuah caah zeihmanh hok ngam si nihin tiang he kanmah nih Mirang mipi hi Mirang mipi nih kanmah hi a kan pom deuh a kan diu deuh timi tampi nu kanmah nih kan ti ve asinain anmah tu cu hriamnam he ṭhihphainak an tuah caah mipi zeihmanh an hlor ngam lonak si nihin tiang hi atu hi CDF zong um ti lo MDF zong um ti lo kha zalong tein nan duhmi vun chim u a zei phu he dah nan duhmi si tiin biahalnak um selo MDF a thimi pakha man um lai lo mi hrut lawng nih anmah nih veimi tangka in veimi an pe ciami an hrutermi lawng kha o MDF bi amhan cu an rak ti lai cucu ni hin kan dir mun si cucu MCDF le MDF kan i dannak si selo apan hinak vun chim